Йә Раббил Галәмин! Үзебезнең дәресебезне Бөек Аллаһ Субхана ва Тәгалә исеме белән бәйләп, Бисмилләһи Рахмани Рахим дип ачып җибәрәбез һәм үзебезнең мәд хәрефләребезне өйрәнүгә багышланган икенче дәресебезне башлыйбыз. Без э, бүген мәд хәрефләренә биргән э, күнегүләрне укыячакбыз. Һәм аңа кадәр нәрсә беләбез без? Искә төшереп китик әле, нәрсә ул мәт? Мәт хәрефләре турында без нәрсә беләбез? Мәт ул әйттек, ул безнеңчә итеп әйткәндә сузу, сузып уку була. Урысча инде протяжение. Безнең өч мәт хәрефе барыз бар. Әлиф, вәү һәм я. Әгәр әлиф үзе хәрәкәтсез булып һәм ул фатха алдыннан килә икән, без аны сузып укырга тиешбез. Әгәр без Коръәндә берәр хәреф өстендә кәсра күрсәк һәм аның астында чип-чиста йә, бернинди хәрәкәтсез, бернинди сәкенсез йә хәрефен күрәбез икән, без шушы кәсраны ике мәртәбә сузып укырга тиешбез. Һәм әгәр дә Коръәндә берәр хәреф өстендә без дамма хәрәкәсен күрәбез икән һәм аның артыннан өстендә бернәрсә булмаган чип-чиста вәү хәрефен күрәбез икән, менә бу вакытта безнең дамма хәрәкәсен ике мәртәбә сузып укырга тиешле дигән сүз. Бу, ту, ау, нинди генә хәреф белән килсә дә, без шушы хәрәкәләрне ике мәртәбә сузып укырга тиешбез. Безнең телләребездә, инде татар телендә дә, рус телендә дә бездә мәт дигән андый төшенчә юк. Без инде үзебезнең телләрдә булган шушы басым белән, ударение белән аның параллельны үткәреп аңларга тырыштык. Һәм менә безнең телләрдә булган безнең телләрдә ничек бит инде? Бер генә урында басым ясала. Мәсәлән, машина дигән сүздә машина дип рус телендә басым ясала. Татар телендә булса инде машина дип бер генә урында басым ясала. Ә менә инде гарәп телендә мәт бер сүздә ике урында да мәт булырга мөмкин. Менә ничә мәт булса, без шушы мәтләрне бөтенесен дә тип-тигез итеп сузырга тиешбез.

Сәму. Менә бу сүзләрдә бер генә мәд булды. Бөтенесендә фатхны сузып укыдык. Һәрбер хәреф өстендә фатха язылган ие һәм артыннан тора безнең чип-чиста кызыл белән язган әлиф. Ә инде менә алга таба безнең бер сүздә ике мәд хәрефләре хәрефе туры килә. Беренчесе аның бәри.

Тәбә. Менә бер сүздә э, ике урында э, мәт. Ике хәрефтә безнең монда сузылалар һәм без аның икесен дә бер төрле озынлыкта сузырга тиешбез. Батарейканың секцияләре ничек бер-берсеннән бер нәрсә белән дә аерылмар, бөтенесенең дә озынлыклары бер төрле була. Монда монда да шулай. Э, бөтен мәтләрнең озынлыклары бер булырга тиеш. Тәбә.

Менә бу сүзләрнең менә бу сүзләрдәге я хәрефләренең язылышына игътибар итүегезне сорыйм. Менә карагыз, карап китик әле менә бу сүзне. Язылган т ту. Аннары менә болай итеп язылганда менә монда өч нокта торган кебек. Өч нокта менә болай итеп язылып куелган. Без инде Коръәндә менә шушындый язылган э, хәрефләрне дә, менә шушындый очракларны да күрергә мөмкинбез. Без менә күрергә, мин нигә өчен монда сезгә игътибар итеп китәргә э, кушам. Сез инде э, пока әле без беренче генә вакытта бит инде әле бик әйбәт күп белмибез. Безнең әле теге уверенность юк. Карыйбыз да үзебезнең белмә без белми торган рәвештә язылган булгач, ничектер без куркып калабыз. Ой, мин бу хәрефне белмим. Бу нәрсә микән инде дип куркып калабыз. Менә шуны э, шундый э, хәл булмасын өчен без менә ул хәрефләрне танырга өйрәнергә тиешбез, җәмәгать. Менә монда карап карыйк әле. Менә монда, менә ул б хәрефе. Менә ул б хәрефенең э, ние крючогы монда калган, ә менә ноктасы аска төшкән. Как будто менә бу җирдә 3 нокта торган кебек. Но ул менә бу ике ноктасы я хәрефенең ноктасы, ә бер нокта ул безнең б хәрефе. Шушы бер

Кайсы сүзләрдә ике шәрмәд, аларның икесен дә дөп-дөрес итеп, э, икесен бер озынлыкта тартып укырга кирәк. Шуның белән бүгенге безнең дәресебез азакка якынлашты. Мин сезне үземнең киләсе дәресләремдә дә көтеп калам. Әссәламәгаләйкүм вә рахмәтуллаһи вә бәрәкәтүһ.